Nama jejuluk nuan unggal munuh sampuk? Nama gelar nuan unggal temantap sawa? Pia ku iya. Au udah nya tadi iya perlu nyaut barang dulu nanya nya meh dulu madah ke pejuluk diri. Pia ku saut Mabong Panggau ai. Au nyau ke pemuas ke besaut ke bejuluk pangan diri dia deh Mabong tuai pan lalu madah ke jejuluk Mabong Panggau selalu ninggang enggi iya belama. Iya lalu angkat baru mai siku nya bamuk. belaban baru meh seduai nya dia tadi kedua i sebulan andan da langit setaun ampun di bukit au nyau ke lama lama nya da baru seduai lemah di pah tampung patung iya lalu rebah ka kiba tang agi di sangga jangka ulu ilang rebah eh ka kanan tang agi di sangga enteran sumpit tapang iya lalu madah ka diri mati. Parai meh aku tunggal. Alah aku tu laban nuan. Nyadi pala aku tu enti kita beguna ke iya tau bai kita pulai. Tang uchu aku ila agi ke benama Mabung iya meh kering baka aku, murih aku. Iya nya nyadi ke ganti aku di langit ditu. Pia ko mabong tuai wai au nyadi nemu kita tadi mabong tuai enggau mabong panggau tu tadi duai tam bamuk belaban betachah bebunuh nyebut dia. Mabong panggau enda meh munyi nengila ke mabong tuai deka ngapus ke seput diri. Udah nya iya nampong jaku iya baru. Au parai meh aku tunggal tang apin aku ngapus ke seput diri. Dulu aku deka nanya ke penama enggau menua nuan. Dini alai ai alai nuan mani keterubah gela? Dini tanah alai nuan berumah keterubah da? Lalu anak sapa nuan tu da unggal? Pia ku iya wai. Ooh. Nadai ditanya ke nuan nya unggal. Aku tu meh ke dikumbai orang mabung orang maung panggau. Anak antu ribut nyepu mangka ke tuchung panggau libau lendat dipiyau takang isang rami richah munyi memaluh pulai ngabang. Nya menyadi aku nyin selumpung selumpung karung gemala bujang gelinggang ayung menua selumpung karung besi bujang gelinggang ayung negeri. Nyadi siku nya apai aku. Keling gerasi nading bujang berani kempang. Orang Panggau meh kami tunggal. Nya meh aku madahka diri ngagai nuan jai. Nuan ke udah nanya, au ambi ke nuan nemu nyemetak kami tu kah iya sigi orang Panggau. Pia ko iya nyaut ke Dewan. Udah nya nyaut baru siku nya ketumbang tadi patut meh aku alah laban nuan nunggal nuan orang Panggau. Aku ga nemu ti kita sigi tu orang panggau enda kala alah kita jamah orang. Enda bedau ku kala ninga rita kita dalah ku orang. Kita pun ka ngalah ku orang ngalah kami. Pia ku mabung tuai. Iya ke bejaku tadi enu tegala gali ke diuai enu telaka laka gali tadi laban ngetat ari muka mati. Iya lalu mejamka mata diri. Seput iya pan lalu apus. Udah siku nya parai, nya baru mabung panggau lalu bejalai meda ke semua bangkai mensia ke parai laban sida nya ngayau dah tadi ke diwai ni ke parai ni ke idup nya dia tadi nyadi pengujung ngayau tadi ke tuai sedaya mabung tuai nya ke satup ko apai keling tu enggau mabung panggau. Orang sigi enda nyangup iya laban apai apai keling tadi nguji ke bulu. Au anak iya, ni ke pengering iya pia ku iya tadi. Au kering ke iya tadi, alah mabung tuai nya mati laban iya. Udah nya baru iya bejalai ngagai endur selumpung ke gali. Iya lalu ngangkat ke selumpung. Udah nya tadi dubat iya meh entur selumpung nan nemu nama bekening ubat bekening macha selumpung gali ke sakit nya tadi ke pedis amai kayau orang ke pantap kiba kanan. pan alu gerai alu bediri kering baka selama ne deh ngawa baka ke baru dani ti dua nya baru seduai iya selumpung enggau mabung panggau ngidup ke semua orang bukai ke udah parai meh magang. Nyadi semua bala munsuh enggau orang serumah dia udah pulai gerai meh magang didup ke mabung panggau enggau selumpung nya tadi dia tedung lampung besuluh tulang, mantuk mengkanjung enda alah tipang lalu mai bala sida mabung panggau niki ngagai rumah iya. Dia sida lalu begawai. Ko jerita tujuh hari tujuh malam orang rami makai ngirup ngajat macham pencha nya tadi wai bepekit tu pekit nya au berami gaga kediri empu ke udah menang ngayau. Ngalah ke ketuai mabung tuai. Udah bekau nya bala orang pan mulai ke diri ngagai menua diri empu mega magang. Bala sida ke keling apin pulai laban agi ditan ke mentua selumpung karung besi diau dia. Kira ke sebulan pia meh sida keling udah diau dia. Nya baru sida madah ke diri deka pulai wai. Iya madah ke diri lalu deka mai selumpung pulai. Tang, apai Tedung Lampung mentua Selumpung enda ngasuh seduai nya enggau sida Keling pulai ke Panggau kin. Au, ngetan ke iya, sayau ke iya. Ninga nya pia tadi dia Selumpung penelalu nyaut madah kediri enda lama diau da langit din. Chukup maya aku pulai ga apai. Pia ku iya wai. Ninga nya tadi baru Tedung Lampung. Badu agi ngenan ke iya. Dasuh iya meh siku nyangau sida Kling ngena muai ke panggau kin. Takah dua hari udah nya, nya baru sida iya lalu bekemas deka mulai pulai ke panggau. Au depan enda kitai jerita, datai sida daripada pendai panggau dia orang ke indu lalu begau nurun ari rumah ngambat penatai sida ke pulai ngayau. Kumang tegepang. Meda pemajik bini Selompong. Au, labankah Selompong nya tadi dibai Keling ari Panggau enggau bini iya? Nya pun tadi. Iya pun lalu beguai pulai ke rumah baru ngambi labu ke enti. Datai iya dia lalu ngasuh Bungai Angi nyuhka ai ari ke enti. Siwah ke ai nya ulih nuan tu, enti nuan enda tisi kelabu ke endi nya pulai baru. Nuan enda tau ke menantu aku. Pia ku Kumang, nya sigi adat orang Kelia nya wai, orang nguji nguji kitai deh. Au aaa deh bungai angi lalu nyiwah ke ai nya. Au disi ke iya baru. Peda penuh, penuh ke ari dulu tadi. Au meda iya tepenuh ke nya. Nya baru Kumang mai iya niki ke rumah. Datai di rumah, Kumang lalu nyemoi padi tujuh lanji. Tu endo, tutuk nuan. Enti nuan enda tetutuk ke padi tu dalam sehari, nuan enda tau segulai sejalai enggau kami depang enggau ditu. Pia ku kumang wai ui berat amai uji orang menua wai um aum ti kitai diatu agi ngena gaya-gaya tau cara baka tu rindu mayuh meda ku dau wai tau bisi keda nyulih bisi keda nyulih ngunsuh sabak meh nya wai au bungai angi lalu nutuk padi enda sampai sejam enda sampai setengah hari alai temu tutuk iya ke dek wai kumang alit ati. Dua udah penguji diberi Komang ulih iya magang. Udah nya Komang lalu nyuak ke iya taya siti enggau bemban sebatang ngasuh iya ngaga pua enggau tikai. Nah tu endo gaga nuan. Pua tujuh lambar tikai tujuh lambar ari tu. Enti nuan enda tegaga ke tu legi, nuan apin tau menantu kami panggau ditu. Pia ko Komang wai. Au. Bungai angi lalu ngaga utai nya. Apin tentu duduk Komang. Peda udah bekau nya alai semua utai nya tembu deh gaga iya magang-magang. Nya iya ibu. Udah tembu. Pua tujuh lambar enggau tikai tujuh lambar. Pia ko Bungai angi nyurung ke nya. Alit. Ati Komang wai meda penyampat indu nya gawa. Udah nya baru iya nanya bini Salu Empung. Emm naka ka udah. Enggau ku udah tu ka aku tu. Nadai indu kami pangau ngenyampat nuan tu gawa. Dini alai menua nuan tu? Pia ku Komang lalu megai jari iya. Au gaga ke menantu iya. Oh menua aku tu ibu din jauh din din di terisung langit nyuruyung baka pelembung kapal asap di telinsar langit luar baka gembar jung sarat apai aku nya endang orang raja magai langit tujuh serak din nyadi aku tu suba ka dasuh apai ku nya nyadi un enteran temiang au laban enteran temiang tu tadi. Anak bujang Raja Kayau ke megai serak ke satu tang neran temiang tu tadi nyangka nya mayuh pengawa dan ti pulai enda pulai nemu nya neran temiang tu nyau jadi enggau enu bungsu mayang nyiur mas nya aku tu tadi satu kapai ku enggau selumpung pia mega selumpung tu nang ukai orang sesebarang ka sigi orang ke kering. Aku betemu enggau Selumpung lebuh kami ngebas bubu iya. Au, semak rumah indi Andan. Aku enda tau enggau bala menyadi aku ke tujuh iku polek ke langit kin baru laban sayap aku dilalaika Selumpung. Udah nya, kami dua lalu diatur indi Andan nyadi diri melaki bini. Au, nyadi aku tu meh kena nemu tadi laki ku Selumpung nya. Anang sigi udah dasuh orang, orang mega bisi nemu aku ke mandi. Asoh orang lalai kia. Nya maku tu tadi dah sabong orang jadi nguya. Nyadi nama aku tu ibu ngena madah dikangau ku orang belulin ti enchin besegi jawai setangkai bungai anggi. Berega ke menua siti negeri lalu aku tu biak ke kami diri menyadi. Nyadi semua utai ke dikena nuan nguji aku di adang aku dah amis magang ditu ni pia ya ibu. Nya alai. Enti aku tu agi ke netu begulai enggau kita ditu enda tetipak ka kita enda ulih tetangkup ka kita. Aku deka pulai ke langit kin baru. Narai genur aku diau bemalam ngenduh makai semua. Pia ku pungai angi wai. Au nyup seba anam tuan tuai tu adiuh. Dini din nuan tu pulai mengapa din tu. Nuan ga udah ke menantu ke anak kami. Au nibuh pulai. Tu mega ti ngiga aku nuan tu sigi menantu ke deka aku. Tang aku ka nguji nuan tadi nya endang baka adat kami ba Panggau. Au aku pan diuji sida iya meh suba uhh ukai dina nemu indai sida keling nya suba. Au mecham utai kena diuji au tu nya tu nya manah ngedi sehari engku tujuh hari tujuh malam orang nguji aku suba tang nya meh tadi. Laban ku udah ngajar indai ini aku suba gawa rumah tanah nadai ga beleman Petara nyangkung. Nya mah ngujung aku suba nyadi ngelaya dikeling. Aaa. Pia ku kumang wai ngenusi ngi iya ga. Udah nya tadi orang lalu nengkira diri begawai besai. Nirika tiang ranyai. Tinggi gegiai murai ke tangkai jila isang. Begawai burung niri ke tiang sandung bebungkung ke benung tajau bujang. Tembu pengerami nya orang pengabang mayuh au pulai ngagai rumah diri empu nyadi mabung panggau tu tadi lalu mulai kediri ngagai luban tiang ke alai iya diau au iya palu mati baru. Ko cerita wai anak selumpung tu. Nyau ke lama belulin tinchin besegi diau dipangau jadi enggau selumpung. Nya baru iya betubuh bisi. Au. Apai iya ke benama Mabong Panggau tadi kira ke udah mati men nya tadi wai laban nya mulai ke diri ngagi luban tiang ke alai iya mati wai. Semilan bulan semilan hari kandung iya udah. Alai iya pemeranak anak iya lelaki au lalu dua iku besapit manah amai. Orang lalu ngaga nama seduai nya au nyadi iya ke tuai agi dikangau ku orang Bujang Pinggan Begerang Gasing Merengung. Temilah manah tutup tabung. Iya ke biak dikangau ku orang. Pangka ninga Pangka ninga gegayak tengah menelan sumpit tepelesit nuju tempangan. Seduai menyadi nya sama sigat, kering sereta kebal baka apai seduai iya, Selumpung. Nyau kelama dep bujang pingan udah bujang iya pan lalu deka bebini. Nya alai iya ngayap ngagai menua tasik. Menua sida gengga menira tasik enturan papan titi gilik-gilik. Nama indu ke digayap inya tadi? Au, retas mangkuk emas rega seribu, kemantang bulan aluh dibiau tukuh, tekang ngintan lumur satu, berandah ngagai pintu langit rapit. Indu nya lalu ngoyap pulai ngayap ko jerita awai. Datai dipanggau. Au enda mukai mukai lalu diuji ke setangkai bungai angi ba pemandai indu nya. Au nya iya agi nguji kai ne suba kumang udah nguji aa dua ai. Bungai angi au ba pendai nadai siti utai enda dikena orang nguji. enda ulih kerja iya. Nya alai nadai siti enda, nadai siti utai enda dikena orang nguji iya kadi wai. Tang meh semua utai nya dulih iya magang-magang magang wai. Nya alai iya lalu tau ke menantu selumpung ngubungai angi. Au dua taun udah nya alai pangka ninak ga bebini ga sapit iya kadi wai. Iya bebini. Ngambi endu dara bungsu lendu-lendu baka menoa bani retapang, dara manah moa baka pelita lampu udang. Nya menyadi keling nading kerangan laja kuta tebil laja kuta tebelian orang de langit mit masai kepit bingkai tanggi. Sida sebilik sama segulai semanah enggau pangan diri ti bumai bulih padi ati ngereja pengawa bukai nadai enda nyadi. Senang lantang meh sida ngidupka diri laban tubuh mayuh sama kering ngereja pengawa sigi orang berantu tulung ngantu. Aa udah nya tadi nya deh baru belulin ti enchin besegi bini selumpuk mesti bemimpi. Iya bemimpi betemu enggau antu empang raga. Nuan enda tau enda pulai ke langit enti nuan enda pulai dalam setaun tu. Nuan ba dia deka mati. Nama nuan enda mati dia nuan deka gila. Pia ku antu umpang raga madah agi au bungai anggi tauka bini selumpung. Au dani iya ti indu iya lalu nusika mimpi diri ngagai laki iya. Tusah ati maya laki iya ninga mimpi bini iya laban iya enggai beserara enggau bini mak ku jaku tadi bini enggai beserara enggau iya. Aaa malam siti udah nya bemimpi baru ku iya. Munyi nya ke jaku antu nya ngasuh iya enda tau enda pulai ke langit. Chukup degenap tiga malam udah iya bemimpi nya baru iya madah kediri enda tau enda pulai ke langit. Ari siti nama begari betulah tuai enggau tusah ati. enggau sabat-sabat manya tadi laban ngai ninggalka bala anak, ngai ninggalka ruang bilik, ngai ninggalka laki manya tadi. Pasukka kain pili sambil mandi berundang kasang. Udah nya baru iya masukka rawai ringgai-ringgai manggai dikerigai rusuk marang. Aa pasuk kria jadam intan dua petangkan tiga betentang udah nya baru iya masuk ke tumpa ngena baka ke manggum bara api setekang udah nya tadi baru pasuk gaya tinchin mahu gempanang udah nya baru iya ngesai ke buk panjai baka sentaba mulai nurun batang iya lalu besanggul bentur baka menaul angkat ngelayang besanggul tangkai jawa. Ni langga mua ke belakang. Tembu begari iya lalu nyapai cheremin pulai China. Terupung aya meraja dia iya lalu nentang ke belakang tang nadai ga meda kuris buta tentang ke iya ke mua nadai ga meda semura dia. Ooh ti baka tu agi luchak meh aku tu baka temeda ningang pun agi lechi-lechi. Baka mempili bali daun. Baka mempili bali damun. Pia ku iya bejaku kediri berandau nengali. Kemas iya becermin nya baru iya madah kediri mupuk ngagai sida sebilik. Nya ba meh tadi wai enu enggau laki iya selumpung. Sayau meh nuan labu ke enti temaga. Badu aku sauk ke di lubuk dalam tigai. Sayau meh nuan. Tudung tanggi manasa badu aku kelayang di dandan rapi umai. Sayau mih nuan pedang bemata changka badu dikena aku ngeluntang bukang tengah jalai. Sayau mih nuan peruji ati memperaja mata badu begulai enggau aku tinduk di lingkuk papan lekai. Pia ku leka Sabak iya wai. Selumpung pen sama nyabak ga sinu ati tinggal ke bini iya. Ukai nyamai-nyamai ngulihka bini nya suba ku ati iya din tan kati ku enggau pemantu dah bejaku. Au meleka mea ari selumpung. Iya lalu merap anak iya dua iku nya sida sebilik sama bela nyabak meh magang ditinggal kiya pulai. Iya lalu nyingkau sayap iya panjut iya ke tandu nyau terebai pulai ke langit din. Lama sida sebilik ngila ke iya terebai ke langit. Sebulan iya terebai nadai makai nadai ngirup. Nya baru iya datai ba menua sida iya empu. Langit ketujuh serak din. Meda iya datai tadi wai gaga bendar apai enggau indai bala madi ke bukai sida serumah wai. Ooh nyau betugung dia. Ba beberap ke iya besium ke iya teruai kelebih-lebih agi indai iya nyul rauh nyabak meda iya datai. Ku mbai tak udah mati meh iya nya tadi deh wai. Tang iya empu lalu enda lantang ati laban agi ingat ke laki enggau anak iya menantu iya tinggal ke Panggau din. Au sida selumpung pan baka nya ga lama bendar ngembuan ati enda lantang udah bekau tinggal ke bini iya pulai ke langit. Mai ati iya ke lantang mimit laban anak iya dua iku nya sama udah dator iya bebini ngintu ruang bilik. Lalu iya endang bisi orang nampung orang nerujung. Mina ati iya tusah ngenang sida nya nadai indai enggau begulai. Sida sebilik sama menya tadi ngenatka ati diri enda lantang lalu mengkang ngereja pengawa baka selama. Lebuh maya tepansa sebut berandau ke pasar indai sedia ngabak ke tudan tadi tang bendar menya ngelimpang ke ati diri mayuh meh pengawa ke bukai nya tadi kena sida iya merindang ati kawa ke badu tau ke ukai badu ngelimpang ke nusah ke ati wai. Bah peninga. Nya. Tu baka tu tu. Kitai tu baka bas. Ama nya bejalai, ama nya sangkai. Ama nya sangkai, ama ga nya bejalai. Nyadi, enti baka bas tu tadi ari Miri, kitai ngetu Bintulu. Au. Hahaha. Pegila, kita anang laun. Ba meh udah rurung pukul lapan malam ke nya. Jampat kita nepan bas kitai mupuk baru pindah ke sibu kin kitai. Au barang sapa ti tinggal tinggal meh pegila kita lusa kita entudi kami. Au datai ba penyangkai cherita kitai betemu kitai ba cherita ti akan datai pegila. Ngajar aku nya bujang rak Pangu Limau bujang pegari tauka Tan Sri Tun Raja siga selalu always support this channel. Thank you.